kan biakmi kan Pathian nih a kan duhpiakmi mi a si i nu le pa hna an kut le an hnur le an ka le an bia chungah hin fale hna caah thluachuah a tlingmi a um timi khi Pathian bia nih a kan cawnpiakmi a si khi khem babal ningin tongpal jo chan hna u si lom Leviticus hleikua pathum chungah khan kan zoh sia cun nan mi vialte nih nan nu le nan pa kha nan upa hna lai i ka saban hi kha nan u lai ke cu bawipa nan pathian ka si i ka bia hi nan ngai lai ke cu nan biakmi Nan Pathian ka si ka bia hi na ngah lai. Cu si caah an hringtu hna nan nu le nan pa khi nan upa hna lai. Khi khi keimah nih mi pakhat cu keimah na kan biaknak chungah khan a pakhat na ah chia u ti in kan luh piakmi hna a si ti Pathian nih a kan cawnpiak. Ni hen a pakhat na ah A kan sertu kan biakmi kan Pathian a si i a pahnih ah minung a kan canter i nihin a kan hringtu kan nu le kan pa hna a si timi hi philhlo a si. Nihin a kan hringtu kan nu le kan pa hna hi nihin nifatin tein kan biami kan Pathian hrimhrim nih amah kan bia hna ah khan a pakhatnak ah chia hna seh tiin a kan cawnpiakmi a si tikah nihin ah hin zumtu a simi le nihin Pathian fa a simi le nihin i Pa Thiang hmaikar i khanmi fanu fapa hna nih cun kan nu le kan pa hna hi kan upa o hrimhrim a si timi hi mah Levitica chungah khan a pakhatnak kan cawnpiak cun khoika ah dah kan hmu ṭhan kan ti sa cun na nu le na pa hi na upa hna sa cun nunkhua sau na na hmu lai a ho poh nunkhua sau na a duh lomi cu kan um lai lo ngan dan tein Kan tar tiang kum uh, kum za le za le pahra tiang za le kul tiang mah nihin ngai nun khua sau te ngan dam tein khua sa a duhmi lawng kan si. Man nun khua sau nak le ngan dam na le ma bantute in thua chua thi khoi ka ada um kan ti sa cun na nu le na pa ku chungah kan a um ti pathian nih kan cawm tiang. Deuteronomy panga hleru chungah khan kan ra lang. Bawipa na Pathian nawl an pe bantute in na nu le na pa kha upa hna law Bawipa nih an pekmi ram chungah khan saupi nunkhua so na hmu lai a ṭha taktak Bawipa nih an pekmi ram chungah khan saupi nunkhua so na hmu lai nangmah le keimah cu ni he Malaysia khua kan sa Kan chuahtenak cu Laitlang a si. Asinain Bawipa nih a kan pekmi ram cu kan caah Malaysia a si. Mu. Cu bantuke nihin ah America le Australia a ummi an um cu mu. Bawipa nih na caah an pekmi ram cu American le Australia a si. Asinain mah ram chungah khan saupi nun khua sau tein, nun nuam tein Na paua daw tein karhlan na duh si ahcun ti an hringtu mi na nu le na pa kha va upa hna law bawipa nih an pekmi ram chungah khan nunkhua sonan an hmu lai nihin a kan hringtu kan nu le kan pa hna mi cheu kha cu hmunkhat in kan um ti kho lo Kan ngakchia ah tlangval tlawngpal kan sin hnu e ahcun kum hleng ah kum hleruk kan sin hnu e mi cheukhat cu khuate kan si tiah myopaw sianginn kan kai myopaw sianginn kan kai dih hnu in ramdam kan kal kan nu le kan pa hna he kan i chen saupi kan um kho kan um ti kho lo mi cheukhat cu nihin ah he Nu le pa nih kan um lo karlai a kan chita hna i a kan lian tak hna i nihin ah hin ka nu ti ding kan nge ti lo ka pa ti ding kan nge ti lo nain nihin ah hin ni cheu kha cu na hika in na um ko hman tein telephone tein ka nu ti o khua ah na nge ri ka pa ti o khua ah na nge rih bawipa nih thluachuah an pek hai chungkhar nan in ve a cheu cu nih nga in a pa nih a thi tak i a nu a um i a cheu cu a nu nih a thi tak i a pa a um i he ti bantukte i ni hen kan ton thluahma mi kan chan chungah he bowa a phiat mi kan si tikah ni hi nga hin ka chim duhmi cu dawtmi khrifau le nau hna ni hen nu le pa nih an nunpi ri me zumtu Khrihfa hna mi van ṭha taktak nan se na nu khi awthlum tein hika in telefon in a chawn bal maw ni hen parents day asi cu maw nu le pa ni asi tiah ka nu na dam maw nu le pa ni sunglawi kan phan ṭhan caan ka nu na kan nunpi i kan i lawm tata na fa le ni hinga hen ti hen tangka se sadat na kuah kho maw tangka na kuah kho lo hmanh ah ka nu Happy Parents Day! Na cungah Bawipa nih nunkhua sau na fale caah ah in pe chin selaw na kan nunpi kan i lawm tu ti biathlum hi na chawn can maw? Nu le pa a upa i nu le pa cungah biathlum bia alte in nu le pa a lung a kimter i a lung a tlinter i ai lawmter mi cu Bawipa nih an pekmi hna ram chungah khan nun khua sau nan an hmu lai i nan hlawh a tling lai tiin hika Deuteronos ni chungah hin biata tein a kan cawnpiak dawtmi Khrihfa olenau hna ni hen a kan hringtu kan nu le kan pa hna hi kan ca i nun khua sauna le thluachuah a kan phortu a si timi philhla u sih cun Nu le pa hna hi zeiral lo tein kan um sual hna i an thing a hum zongah khan kan nu le kan pa nih khan nangmah le keimah a fale kan si tiah bia ṭhalo in a kan ti hna lo asinain nu timi hmanh tainpho a thei lo i pa timi hmanh tainpho a thei lo i a nu le a pa khi zeiral lo tein a ti tu hna cu ti babal kan zoh lai maw matu hlei nga pali chungah kan ra lai matu hlei nga pali chungah pathian nih cun na nu lai na pa kha va upa hna a nu siseh a pa siseh a cung oihmi cu thah a si lai mu ma gospel chung i cakuam hman a si lo mu babal hi kan chen si ahcun mu A phunphun tein chanh ding a um i mah bia hi gospel chung a si caah gospel hi cu Jesuh Khrih a hmuhka hrimhrim i a chuahmi bia a si. Matu hlenga pali a nu le a pa khi a cung oimi cu thah si ko seh. Nu le pa hi zirral lo i um hi tik a nung taktakmi a si. Cun makka pasarih pahra chungah kan zoh ṭhan lai. Makka pasarih pahra chungah zeitindah a si tiah Moses nawlbia pening ah khan a nu le a pa kha a upa hna lai i a nu siseh a pa siseh a volpammi cu thah siseh kan bia chim lawng ah hi mu nu le pa hna sinah zeitindah bia kan chim timi hi i ralring taktak a nu le a pa khi a volpam i a cung oai i bia ṭhalo in a titu hna cu thah si hna seh. An nun khua a tuai lai. Khua om an pen lai lo. Thluachuah an co lai lo. Mi ni he Pathian bia nih a kan cawnpiak. Kan chia lio te kan tha hlan te a khan kan nu po chum e onga onga tin ka bong cho chang ka te o nu mo asi pa mo asi ti em kan chungkhar hna nih an i lawm i kan nu te hna nih kan cuai kan pa te hna nih kan cuai aw bawipa nih nunkhua saunak le thluachuah pe ko seh nu le pa caah bawipa nih thluachuah pe ko seh khua le ram caah bawipa nih thluachuah pe ko seh nu le pa hna an i lawm tu mu asinatein nungal kan mum si tlangval kan mum si a phe mai mati ani a me mai mati bia kan chim he nga lo ma ta bangya pa chiang nih a dubi lomi a si ti a nu siseh a pa siseh a vo pammi cu tha siseh an nun khua a tawi lai cu si ta dawtmi khrefa ule nau hna ni he hringtu nu le pa a nge ri i hringtu nu le pa nih a nunpi rih me zumtu unau hna nang van a ṭha takah nu le pi he nu le pa ha nan i sesainak le bia nan i ruahnak hi atu nu le pa upan an i sung le an i thlam te a kan cuanter law nihin ni baka he biathlung bia alte na nu kha ka pa ka ngai thiang mu ka nu ka ngai thiang mu na fapa caah na fanu caah Chuahchuahnak cu nu le pa kut chungah pe a um cu biathlum bia al peng an kut chung in chuahchuahnak kha rak hal u law na nu nih Bawipa nih chuahchuah in pe ko seh a timi bia ka kha le na pa nih na tlungkalnak le na rianṭuannak ah khua om peng hram ko Bawipa nih chuahchuah in pe ko seh a timi bia ka kha khi na nun chungah na e cauh lai lo na run te lai nu le pa sin in a rami chuahchuah bia hi kan zohthiam i kan la thiam si ahcun kan boa chungah a kan chawntu thluachuan a bia a si timi hi philh hlah usih cun maka chungah khan zo than hlah usih lom nihin ni ah ha bawipa nih tuanvo a kan pe than fale nan si caah Fale nih nu le pa khi nan cawm ṭhan hna lai tiin Pathian nih rian a kan khinh. Cho u, Timote kuakhatnak panga pali chungah khan zeitindah kan hmuh kan ti si ahcun zumawṭha tein an innchungkhar zohkhen le an pa si hna seh an pi an pu si hna seh cawm ṭhan ve cu an rian pakhatnak ah khan an cheu a si. Cucu bianale in An rian Pathian nih tuah hna seh ti a duh mi Pathian nih duhpiah bik mi thil a si. A nu sisal chawm hmunah lam a pakhatnak a kan chiapia mi a si ti mithiam pawl nih Timote ca a kuannak chungah Timote cakua pakhatnak panga pali chungah khan thiam tein kan hmu. Cu si caah dawt me Khrihfa le nau hna. Ni he Bawipa nih thluachuah kan pek

Ing ah kan kal ta hme, kan sen ah Lairam ah kan chiah ta hme, kan nu le kan pa hna kha phanam ah dam lo te nihin ah lo ah a kalter mi kan si sia cun phocho kan sung lai e. Ni he ing ah kan kal ta hme, kan nu le kan pa hna ha kan phil hna i kan ma cu restaurant a tha tha mi chunga e tho tho kan e, ti puan a tha tha iracon chunga kan hom ne, nihin kanmah cu dawte in kan i ṭam hem kan ngachia lio i kum thum kum ri le kum ha kum ruk kum hra tiang kan sining i kan e kan dingmi le kan hmingpuang kha kan phih i kan chuahkehnak ha kan phil i khua le ram i a ummi kan nu le kan pa hna kha kan kalta hna i kan mithlam ah kan cuanter hna lo i a sumilan be a si kan vialte kha kan liamter dih sia cu Kan nun chungah Bawipa nih a kan chiahpiakmi thluachuah tling hi kan cohlang ko lai lo. Mah thluachuah tling khi kan duh si ahcun Timote cakua chungah Pathian nih a kan cawnpiak bantute in ni hen kan thazan a thawng lio te ni hen kan tuan kho lio te ah hin a kan nunpi rihmi kan pi le kan pu khi Laitlang le cu a ti caah khan blanket yong co pio usih yan an ina ah An liannak kedan yawn cawhpiak u sih. Ro hami an ei kho ti lo tiah an ding nin nosi le tacia le metuva yawn cawhpiak hna u sih. Kan man kan ei tu kha i sum hna u sih. A thi hmasa dingmi an ni ni khi vai hmasa ko hna seh. Pai kung mo kum thing mo kan thi ta hna lai. An thi di nu in ke an ei mi khi van thluachuar ban ding a sur te lai. Ma khi phil hau seh. Mah kha ni hen Timote cakua chungah mithiam pawl nih a kan cawnpiakmi a si. Cun maka kham nu le pa hna nih a kan dawtnak kong kan zohṭhan ve lai. Nu le pa hna nih fa hna kan cungah hin zeitluk in dah a kan dawt kan ti sa ahcun upama ladin tampi a um ko nain pakhat lawng kan la lai i Genesis sawmthum pasarih chungah khan kan rel se ahcun zeidah kan hmuh kan ti se ahcun Joseph ke a unau hna nih an zuarnak tuanbia khi nan hmu lai Joseph khi a unau hna nih an zuarnak tuanbia khi kan hmu lai i maka ah khan zeidah kan hmu kan ti se ahcun a unau hna nih khan an ra ra i a pa an pa Jacob singa kham Joseph cu mah hi a si caan tiin mah a tuanbia khi cu a sau lai caah kan chim te lai lo mu a vun ti tiah a pa nih a puam vialte kha a thlet i a taya khan a men i rawh e lo tein Joseph yum ngai tein khin santling cungah khan a mitthli a luam i chun zong hle lo zan zong hle lo Joseph yung ah inten cu a ṭap te. Nihin ah hem nu le pa hna nih ka fanu le ka fapa tiin an i lawm ne ka fanu le ka fapa tiin mi hinga hen an i lawm pi mi le fa a kan nge i mi hen je kan ti la an chanchan kha chum i an i nuampi mi an i lawmpi mi fanu fapa hna kanmah hi an hna chungah khan thawngtha lo a lu sual i an mi ing a kan hmu ti lo i angka in bia kan ruah kho lo ti ah khan a kan hringtu kan nu le kan pa hi zeitu ing a thawmi rodan zong an chung a pil ti lo i

Mihinga hen kan nu le kan pa hna he nangmah le keimah kan dawtu ruangah hen kan ngachia liote i an hmaikar i kan ṭapna le kan dumi bia kan chim i an hmaikar khua kan satina khan nihinga hin an mithlam ah khan a chuan lai i nanmah le keimah zung ngai te hen an tha oi lila an li a leng lai mah Jacob khi Joseph khi a kong a vun chim hna tiah a cer lo i a oi va te nga boi kha hnu mah tuanbia khi do sianginn kan nung ral si ahcun Genesis sawmli le pahnih chungah khan kan ral ṭhan si ahcun mah ama Joseph khi Benjamin khi a vung hal ṭhan hna tiah yeting maw a ti nan naupa Joseph man nih hin a kan tlo ta i ma tu ka temtuar caan. Benjamin hi nan kalpi ṭhan i Benjamin hi a tlo ṭhan si ahcun keimah cu a nun dong lo tein Shaul khua mithi khua ah be kal seti na kan duh cang hi tiin fa le a siang lonak kha pa a sinain a langter cu mu. Nangmah le keimah hi kan nu le kan pa nih zeitluk in a kan dawt hna i Zeitluk in dah nihin ah hin an hmaikara hin um hna seh, an hmaikara hin thu hna seh ti a kan duh hna timi hi fanu le fapa hna nih nu le pa hna an thinglung hi a zoh thiangmi fanu sim fapa sim si hram u si timi hi nihin ah hin kan zapi kan thinglung chungah in thlarau nih fianter selaw kan nu le kan pa nih a kan dawtnak kan nu le kan pa nih a kan zohkhenh hna le nihi an thinglung chung in sekan dai na yi dai a kan phil lo hna fa nu le fapa hna nih theifiang hna nge u se timi thit chung ka duh dawtmi khrifak le nau hna keimah he Baibal sianginn ka kal lio ah khan ka nu nih a kan thihtak i ka nu khi aa zeihmanh i kan ti le biaka biathlum chim a kan thiam rih lo kar ah khan kan thihtak cu tlawmpal ka mun thang i thoni le a kum ru hrawng a vung phah ti ah khan ka pa nih a kan thihtak chan i Malaysia kan phan ve cang fapa um, pali a kan ngei i upa bi nih khan a kan thi tai pathum kan um pathum nen teng randang ah kan um tikah nu hna khi pasal an nge ve tiah kan pa khi kan nu nih kha kan thi ta tiah ing pakalawa kan ing pi chunga kan kan kal ta atu ka rua tia hen kan mit thla ma he nu le khi kir than a tha ti lo hi ka mit li aluang le ka ngai a chia lang mang Dawtmi Khrihfau le nau hna, atu bantukin maw Facebook in hmuh ko yong a si rih lo cu mu macham ci cu tangka cu kan kua ko. Tangka kan kuami khi a thi tikah to a chian haman khi an ra the lo i a thi dih hnu in Toki a mung kar te khan tangka kan kuat mi tate kha thin kuan chungah khan a chia ko a thi ta ka ni hinga dawt mi khrifa u le nau hna kan nu le kan pa hna ni hen mun kha te fanu le fapa na he um ti le khua sati hi akan du tu na ye Nihin ah hin kanmah bantukte hin nu le pa a kaltahmi nan um si ahcun tangka tampi kan kuami hna nih kan an dir riam lo. Tangka khi an ma lawng tein a man yawng an ra juam ti lo. Tangka khi a tho tein peking te ye kan ti la Sala i tein na kuam hmanh ah khan na kua ning tein a tar hni lo in khan tangka cungah khan a hna a ra ngam ti lai lo i thingkuan chungah khan ra chia ko lai a thi ti ah tangka hi ti nangma sinah khan fung ah ra ṭhan ko lai tangka nih an nem kho hna lo cu si caah an nun vialte ah hin dawtmi Khrihfa le nau hna hmun kha ing a um ti khomi fale hna nih nu le pa hi zeitling dah an lung kan lawmter hna lai i an nuncan tuaite chungah hi a fa ka sinah le a fanu ka sinah le a fapa ka sinah chungah hi ka nu le ka pa hi zei bantukin dah a di ka riamter lai i ka cungah hin zei bantukin dah a lung a tling lai timi nu le pa an mi kha zobu te in kan nu le kan pa hna kha khuasapi hna u sih phun kha ingam kholomi hna zong nih Nihin ah hin atu ka chim bantu te kan chan ne la chan ne Facebook in yo yo kho si chan ka nu na dang mo ka pa na dan mo atom bit tha kha ve ni ta ve khatal chu nang mai kha i mu tar na u lo pyong pyong le in bia i ro u ma khi nu le pa na ni an du bi mi a se

Zei bantuk he hmanh a sa ṭhu piak kho lomi nu le pa caah a si tikah kan nu le kan pa hna a kan nunpi rihmi hna hi fale hna nih mi hmaipam tein piumpium le tein kan nu le kan pa khi thlanhmual ah an liam kho na hnga caah can kan ngei lio te ah hin kan nu le kan pa le hna hmaikara khan can hman hna u se timi yong kha hika ah hin chim ṭhan ka duh im Tlawmpal peri ko si lawm. Ah. Maka khan pa le nu le hna nih fa le hna chung in biaka biathlum A hmung thai hna tikah hin zeidah a ra tim kan ti sa ahcun ka fanu hi ka fapa he zei bantuk thil dah ka tuah piak lai zei bantuk in dah thluachuah ka pek lai keimah hi saupi ka nung ti lai lo caah Mah ka fa caah hin zei bantuk thluachuan dah ka hal piak hna lai timi timtuan ah an ra ngei zungzal. Maka chungah khan zo hna u si law Jacob le Joseph tu saupi an i ṭhen i Jacob nih a vung au ṭhan i a pa he an i ton ṭhan tikah khan a pa nih zeitin dah a ti? Ka fapa, na mihmai kan hmuh can caah ka hna a ngam tu Bawipa cungah kai lawm ka thiang ah a zeihmanh a poi ti lo a di a riam tu cu mu Joseph a mi hmai kha mi hmai ton tein a vung zoh tikah a pa nih khan je ti dah ti tha Joseph fanu na ngei maw fapa na ngei maw Bawipa nih fa pa jeza an dam pe keimah hi saupi kan nun pi ti lai lo caah na pa nih Na chungkhar na fale hna cungah kan phormi thlawchuahnak kan pek hna lai. Na fanu le na fapa kha na fale hna kha rapi hna law ka hmaika ra heng ra chuahpi hna law Jacob nih Joseph sinah khan a vun ti Joseph tu a thinglung chungah khan lawmna he a khan i a fale pahnih khe

ka thih awngah ka lung a tlin cang tiin Jacob nih Josef hmaikar ah khan a diriamnak le a hnangamnak bia khi a chim. Kan nu le kan pa hna he fale nih am hmaikar i kan cawcan na hi thil tha vung si tiah an thinglung chungah hin lawmnak he an i khat Joseph cu a miphun vialte a vun cawm hna a unau vialte a rung zohkhen hna i a pa yong kha a sinah a rau i a pa yong khi ro thaw thaw he a vun cuan Joseph a rianṭuannak vialte khi a pa nih a vun zoh tiah a lung a tlin tu ti aa khan Na innchungkhar ah thluachuah kan petak lai a pa bia a ra. Nangmah le keimah yon he ni cana he a kan hrintu kan nu le kan pa hna hmai kara hin kan ke ne ai do ve i kan rian tuanna le kan caw canai kan miphun caah siseh kan khua le kan ram caah siseh kan innchungkhar caah siseh kan nu le kan pa caah siseh thil dawte a vun chuahti ah khan kan nu le kan pa hna cu an i lawm tuk i thlanmual an kal lai te hman ah khan mah hi thlua chua pe ta lo in cu ti lungsia kan hertu nu le pa an seng khikhe ni hinga hin lut ni khrifa ule nau hna nu le pa pui ni ah hen pheceu hna u si law philh hlah u sih kan thinglung chungah khan khoter in nifatin kan nunnak ah khan a kan hringtu kan nu le kan pa hna an hna chungah a lut tikah mah ka cawcanna le ka tuahserna le ka sinin he ka nu le ka pa a lawmtermi thil a si maw rual zungzal u sih rual zungzal u sih chan adon na le ah manon bia chim ka duhmi cu Kan nu le kan pa hna sinah hin thil ṭha va pe le ei le ding in thluachuah hlam kan herh. Kan nu le kan pa hna nih hin ka fa nih zeidah kan pe lai i zeidah kan dan lai i zei bantuk thil dah kan tuah piak lai timi hi an thing lo an hmur le an ka in an chim lo hmanh ah an thing lo tein nihin ah an ruah chan bimi thil a si tuanbia an zo lai isa nih fapa pahnih an nge na esau le jacob esau le jacob pahnih an nge hna i mah isa cu Abraham a fa a si i Pathian thluachuah a kentu Abraham i a fapa a si bantutein in Abraham nih aa kenmi Pathian thluachuah kha a fa Isa cungah a chiah. Mah a fa Isa cung i a ummi thluachuahnak vialte khi a fale hna cungah khan pek a vung duh tiah zei bia dah a chim? A zici taktak ma cu mu. Khrihfa vialte nih Kan chek hrimhrim mi a si ding a si a jicit a tami a si a fa Esau kha a auhi ka fapa saupi kan nunpi ti hna lai lo caah atu cu ra tho law ram chungah khan va kal law sa a thaw thaw dingmi khi rak ka kah pia law a thaw te in na ra chuan lai i Rawl rak ka dan law ka e di hnu in cun thluatchuahnak kan pek lai. Hle kha kan nawl ṭhan lai. Ruah thua te in rak ka dang law ka e di hnu in thluatchuahnak kan pek lai. Mah Genesis chungah kan zapi in kan rel lengmangmi a si mu. Ka chim duhmi cu zeidah a si? Kan nu le kan pa hna hi kan fale hna nih zei rawl dah a kan pe lai? Zei bantuk in dah? Zei ting maw? An tar ti ahhin an thinglung nih kan kul sin in kan pe dingmi le kan kul sin i kan nu le kan pa hna rawl kan rodan i an thinglung nih a hlam tata isa nih a thei isa nih i bia an i ruahmi khi a ho nih dah a thei ve kan ti sa ahcun rebecca nih a thei ve rebecca nih a thei ve tiah a hodah a tuahter jacob a tuahter Kan zapi in kan ṭhel lengmang mi si atu ko in chim ko si lo. Jacob nih ka arang na te a nu nih khin ro a chuan piak i Jacob nih khin a va kal i ka pa ka ra cang rawl a pe misur yu a pe a ding ter a pa a rawl a vung chin misur yu a vung ding a vung lawm tiah khan ka fara can tua Ka hmai karah hin a khubil tuah. Abraham Pathian, Isaac Pathian, Jacob Pathian. Pathian sin na rami nun khua sau na khua om pen na le tei na le thon na le thluachuat thil ti khona thluachuat na vialte cu ni hen na pa nih na kut chungah kan pe Jacob nih thluachuat na a thlam ni he na hnu he Phanah pakhat in thluachuan a hlam bal maw? Ni hen na pa singa khan ar pakhat e ra cho lo ti lam hlapi in khua le ungmi khi thluachuan a hlam bal maw? Nu le pa hna am hmai kara hen zeibantu e le ding le ni le puan dah thluachuan